Kia ora, kia ora. Uh, ko te... Ia te wā. Ko te hauwhā ki te toru karaka i te ahiahi i te wā. Uh, ia te rangi nei ko te te kaumātahi o Oketopa. I tēnei wā ki te hanga au i, i, i tētahi hanauiti. Ana, ana, titiro mai, titiro mai. Ko tēnei te te hana uti tino pai o ngā atua katoa. Ā, koia nei. Ko ēnei ngā hua o te hana uti nei. Ā, ko te parāoa. Ā, te poaka. Te poaka. Te rētehi. Te tomato. me te me te rēkehi tomato Ana he kupu hou mo tātou te whānau.

te wā, ā, kua tae mai au ki te whare hākinakina, anei anō, ā, ko tēnei te wāhi o rite ki ā tērā atu o aku kōnae, ā, te pupuri tere, ā, nei te taraka, hui. Engari, ā, i tēnei wā, ki te, ā, te hanga mahi o te rangi nei, ki ōku nei whakaaro, Ko ngā waewae, ko ngā nekehanga mō ngā waewae mētahi atu o ngā hiki mō te uma, me te ngākau hoki nei, me te ngākau hoki. mahi o te rangi nei, ai, ngā waiwai. Nō reira, a, i tēnei wā, ke te whakamahana a, Mao ko taku hoa, taku hoa mo te rangi nei, ia Mao a waiwai. Ngā mea mā o ngāka hoki. I te wā, i tēnei wā kei te piki ake mātou tonu i ngā taura kia whakatihi ai i ngā pukenga a Tāne-nui-ā-rangi, nā i piki ki ngā rangi tūhā, nō reira, koinei te taura mō te rangi nei. Tēnei ka tae koe te kite ki reira, ka piki ake ki runga.

Ko te tikanga matua ki muri o tēnei nekehanga, kia hikina kia 75 paehineti o tō hiki matua, kia rima ngā wā o te.

Hakoatunga mahi i tēnei wā. Ā, ko te hauroa mai te ono karaka te wā. Ā, kei te haere tonu atu hoa. Kei roto rā rātou. Haere tonu ana. Ā, engari, ā, ko tēnei wā, Ko te haere ko te whare wānanga, ā, te whare wānanga aronui o Tamaki Makaurau. Ki reira, ā, mahia ngā mahi ā-kura, ā, kia puku mahi, kia oti te aromatawai, ā, mō tēnei week nei nō reira. Ā, tau tonu mai nei. Kia ora. Kia ora, ā, ka tae anō au. Kia tau ai ki roto i te akomanga a te karahe nei. Ko tēnei tētahi o ngā karaehe rorohiko o Te Ara Poutama, ā, te ataahua hoki. o tēnei akomanga. Engari, ko taku mahi a te rangi nei, ko taku mahi a te pō nei, a, kia oti i taku tuhinga roa, ia wā ka pukumahi au ki roto i ētahi o ngā ara matawai, Ā, ka hokona ahau i ētahi, ētahi kai kino. Ā, ko te mea tuatahi, ko te miraka, miraka pā. Ā, ai ko te miraka me te, me te pihikete, ko te maunga tiu, me te, me te wī. Hehe. Ā, engari, Ko tā te wā ki te, ki te mahi ēnei mahi, ka kitea koutou ako nei, nē? Ki te haurua mai tētahi karaka i te ata, te wā, ā, he rangi pai, ki ōku nei whakaaro, kua tutuki pai, ā, ngā mahi katoa, ā, mai te whare hākinakina, tae noa ki ngā mahi, mahi kāinga, ngā aromatawai, me ērā mea, ā, āe, kua tutuki pai ngā mahi katoa, ā, engari, kei te tino ngenge te tinana, ā, me te, me te hinengaro hoki. Tēnei te mea atu ki a koutou katoa, ā, ko tēnei taku kōuna e tuarua, tuarua, ā, ki a koutou katoa, ā, noho ora mai. Kia ora.